Muny bar ädip pikirleniň siz. Beýtdirem bolup maňa ol eýdidi, beýdidi diýmäň ädip. Derýa gowy oturyp pikirle sen indi. Ýene biziň bir üç hepde möhletiň bar seň. Ana gurluşyk. Ana Doňstroý. Ýok gerek bahana. Ýok bahana.

Bu näme? Ha, gel. Hökümet birden döwlet gümrük gullugynyň Bitaraplyk ynsan çägi. Biziň şu Içeri işler ministrliginiň on nol iki harby bölüminde şu wagt taslama işleri hemem bäsleşige goýmak işleri. Hormatly Prezident, bu Döwlet serhet gullugynyň harby hassahanasy. Hormatly Prezidentimiz bu Kaka serhet birikmesiniň Aksuw ýaşlygy açyp berdiňiz. Aksuw ikisi bir menzil proýekt hormatly Prezident. Bu hormatly Prezidentim Akdepede şu serhet gullugynyň awiaeskadrilýa üçin dikuçarlar üçin. Çykalmalam däl ekenler bular. Bularyň nemesi nädäl bolupdyr? Bular çykalman bular.

Bolýa indi ha şumy aşyk çekýän. Ýöne şuny ýa kiçeläý ýa-da bas gel şeýlemi? Bula ulurak galýar. Bolýa o köçä bu-da bu köçä uly bolýar. Şuň bilen kybapdaş gidiberýärler. Ha. Bu ýerde üçlükli bu naçe başlaýar?

Çirme goýma sen onu. Hä? Taslamalaňy goý. Onda esasy bärde orunbasarlaryň äwellerem bar. Hemmäňize ýaňky aýtdym. Indi bir aý möhletimiz bar. Indiki Kabinet ministriniň mejlisinde giňişleýin, ýagny ýyly jemlämizde Her ýeriňe tabşyryk şu taýda ekran goýarsyň slaýd men şuny ýeke ýeke ýene-de gaýtarak geçerdim eýýäm ýaňky anyk goýan möhletdemiz boýunça ýekeje kişi şo möhletden gijä galsa onda günäni özünden bolan ýöne meň pikirim boýunça şol ýylyň netijelerinde-de eýýäm köp kişiň memesi kellesi gidermikada işden boşatmaly bolar. Bank ulgamyndan gider ykdysadyýetde öňünden duýdurýany näme? Hany halaňyz ediň şo taýda ýa haýşym ýalak raskladuşkaň alňyz ýatyberiň şo taýda. Gözegçilik ýekeje gün sypdyrman indi häzir täze ýubileýni neme obýektlerden näme indi derýa bizde. Bizde on dokuz obýekt häzir şu. Täze girýä.

Gepiň tümmek ýeri, meň pikirim boýunça şol uly mejlisde biz näme ederis? Ýubileýa ýaňky bagyşlanan binalar we desgalar diýip bir ullakan karary taýýarlarys täzeden. Oň şodada gol çekip, şodada anyk nokat goýýan, onnoň boldy hiç zat edil gara daşa ýazlan ýaly hiç zat ýükýänok. Düşdüňmi näme? Ine şu wagt gije-gündiz ýatman täze geçiberin diýýä. Ýolbaşçyny alyp. Guduk ýolbaşçy goýuň. Özüň oňarmasaň özüňe işdäňok. Düşündiňmi derýa? Düşündim.

Düşdüňizmi? Gözegçilik, Sorag barmy? Diňe kontrol, Ýekeje ýerde birnije agza senem günäň bar. Gurluşyk, Heý sorag barmy? A sen nädip sorarsyň, özüň hem maksat bolup otyrlaň agam. Merkez on, Düşdüňmi? Ana Japarow bilen bile işlärsiň? Ýa bu belleşik ýaly, eger-de kim.